A men soňky şu ýigrimi üç ýaşyma çenli söýgüler gününden bular ýalak Eý dur jege dur jege Eý idi saýa ne degsene saýrak bir ýerde. Awa dört beýik ýüzüň umma jege. Hemme Tä täze. Gitdi. Söýgüliler bilen güni bilen gutlaýas hemmäňizi söýgüliler günüňiz gutly bolsun. Gutly bolsun. Entegä çenli men haýran galyň ýigrimi üç ýaşyma çenli söýgüliler gününe gar ýaganyny bilemok. Billenok hiç kim. Umuman gutlaýas ýetip geldi edip bolsa bizem sowgada garaşýas. Narman dur. Nar. Narman durup bolanokmy? Şimdi öyden çykmaly däl o şu. Ey aytmasa. Gitdi. Söýgüliler güni bilen gutlaýan hemmäňize Döwranjan Döwranjanyň gutlaýa. Ýürekleriňize söýgi, ýüzleriňiz hemişe gülki arzuw edýän. Bizem söýgüliler gününi öz söýgülimizi Mähriban Mähribanymyzy gutlamana barýas. Umuman özde sowgatçyna garaşýas, garaşýas sowgatçyna. Eý! Bergen. Narman durup bolanokmy aýdylsyn?

Öýlenemsoň ejemizem iki boldy. Bir dogran ejem, birem gaýnym. Dogran ejem ýagdaýlarymy soraýar, gaýynenem bolsa aýyma aýlyk. Toýdan soňra gelnim gitdi gaýtarma. Sabyrsyz garaşdym yza gaýdaryna. Gelensoň bir-iki ýyl gitdi ora gitdim. Gaýynenemem alyp geldi gaýtama. O gelensoň ejem-kakam ýat boldy. Boldy meň başyma ikinji roditel. Maşynyň öňünden düşenok wapşe, ol-a başlyk ýaly, menem woditel. Ýagşy ony getir, ýa muny getir. Elim bilen wakyp düzje baglandym. Bilýän, şu derejä siz ýetirdiňiz. Ýogsa men pil ýaly daýaw oglandym. How. Gaýynene diýeniň gyzyn berensoň elini çekip oturjak ýokmyka? Ýer ýüzünde gaýyny söýýän giýewlem obsany on on bäşden köpmika? Käte oba baryp gaýdamda ejem gök berýä, ýagdyr et berýä. Öýdäkiň goýberseň alty aý ýetjek öýkeleşmän halta-halta gep berýä. Adyl gelnim şondan öwrenen eken. Käte ýersiz ýere yrs aramagy. Nahar bişirmegi öwretmese-de, öwreden eken oňa pul sanamagy. Gyz saýlamaň, gaýyn saýlaň, oglanlar. Lotoreýiň ussa uçup ýaşarsyň. Meňki ýaly ýalňyşyp maňlaýdan çyksa, Tom we Jerry ýaly gaçyp ýaşarsyň. Aý bir gün ýörite gaýynatama aýtdym gaýynenem bar hereketler. A gaýynatamam diýýä işçi işiň ýok. Izraýyldyr bular bar erkekleriň. Heý giýewhan giýewhan. Men-ä şu zatlardan azat ýaşadym. Oň syryn entek öýlenmän bildim. Şoň üçin kyrk ýaşdan geçibem bolsa gaýynenem pahyr ölensoň aldym. Ýok. Ýok, ýok. Ölmäweri. Siz uzak ýaşaň. Hiç gaýyn ýamanlyk ýüzüni görmesin. Giýewleň adyndan haýyşt gaýynlar gyzyny berensoň azar bermesin. Häzir maňa tomaşa edýän gaýynlar gahar bilen maňa güm bollaýandyr. Eger tomaşa edýän öýlenen bolsa, Hak aýtýaň ýaş jan, sag bol diýendir. Ýa mähriban tomaşaçylar. Häzir maňa tomaşa edip, öň gelni makdat aýtdyň. Ýagşy gelninden gorkýa ýa gaýynyndan nägile diýip bilersiňiz. Ýöne siziň pikir edişiňiz ýaly däl. Men gelnimden, gaýynymdan müňde bir razy. Men nädip düşündirsem-kam? Şolary taryp etmäge ynanaýyň. Prosto prosto söz tapamok. Guda bolup göz ýetirdim bir zada. Sowulmajak pul ýok eken dünýäde. Hoş sag boluň. Üç alýan. Ýene alýan. Ýene alýan. Ýene alýan. Ýene alýan. Şeýdara.